Mintirho, ku avanyisa ka makumembirhi tsevu. Kutani Agripa a ku ka Pawulo, U nga vulavula, u hi byela ta wena hi wexe. Kavaloko Pawulo a tshambuluta voko, a ti hlamulela a ku, Wena hosi Agripa, etimhakeni hinkwato leti ndzi mangaleriwaka tona hi Vayuda, Ndzi titwa ndzi katekile loko ndzi pfumeleriwa ku tihlamulela emahlweni ka wena namuntlha. Nkateko wa kona ngopfu-ngopfu hi leswaku wena u tiva swinene mikhuva hinkwayo ya Vayuda ni mintengo ya vona. Hikokwalaho, ndzi kombela hi matimba leswaku u ndzi yingisa u nga heli mbilu. Vayuda hinkwavo va tiva ku hanya ka mina ku sukela evutsongwaneni bya mina. Va tiva ni leswi ndzi nga swi endla etikweni ra rikwerhu ni le Yerusalema ku sukela eku sunguleni. I khale va ndzi tiva, Kutani va nga humesa vumbhoni loko va swi lava, leswaku ndzi hanyile ndzi ri wa ntlawa lowu wu nga ni milawu yo tiya ku tlula mintlawa yin'wana hinkwayo evukhongerini bya ka hina, hileswaku, ntlawa wa Vafarisi. Kutani sweswi ndzi le ku avanyisiweni hikuva ndzi langutele xitshembiso lexi vatatana va nyikiweke xona hi Xikwembu. Hi xona xitshembiso lexi tinyimpa ta ka hina ta khumembirhi ti languteleke ku hetiseka ka xona loko ti ri karhi ti tiyisela ku gandzela Xikwembu vusiku ni nhlenkani. Wena hosi, ndzi mangaleriwa hi Vayuda hikwalaho ka ku langutela koloku. N'wina Vayuda, xana mi tsandzeka hi yini ku pfumela leswaku Xikwembu xi nga pfuxa vafi xana? Na mina khale a ndzi anakanya leswaku ndzi fanele ku lwa swinene ni vito ra Yesu wa Nazareta. Hi swona leswi ndzi nga swi endla eYerusalema. Hi matimba lawa vaprista lavakulu a va ndzi nyikile wona, ndzi khomile lavo tala exikarhi ka vahlawuriwa va Xikwembu ndzi va pfalela ekhotsweni. Loko va avanyiseriwa rifu, a ndzi ala ku yima na vona. Ndzi va bile ko tala emasinagogeni hinkwawo, ndzi ringeta ku sindzisa leswaku va sandza ndlela ya vona. A ndzi va venga ngopfu, ndzi ko ndzi ya va xanisa ni le mitini ya le handle. A ndzi yela swona le Damaska, ndzi ri ni matimba ya vaprista lavakulu ni swileriso swa vona. A ndzi ri endleleni hi nkarhi wa nhlekani, wena hosi, kutani ndzi vona ku vonakala loku tlulaka ku kwetsima ka dyambu ku huma etilweni ku ndzi rhendzela swilo ni lava a va famba na mina, hi wela hansi hinkwerhu. Kutani ndzi twa rito leri nge ka mina hi ririmi ra Xiheveru, Sawulo, Sawulo, u ndzi xanisela yini? Wo tivavisa ntsena loko u khadlanya nhonga yo tontswa. Mina ndzi ku, U mani, Hosi? Hosi yi hlamula yi ku, Hi mina Yesu loyi u n'wi xanisaka. Sweswi pfuka u yima hi milenge. Ndzi tikombisile ka wena hikuva ndzi ta ku veka ku va nandza wa mina. U ta va mbhoni ya swilo leswi u koteke ku ndzi vona ha swona ni ya leswi ndza ha lavaka ku tikomba ka wena ha swona. Ndzi ta ku ponisa emavokweni ya vanhu va tiko leri ni ya vamatiko lava ndzi ku rhumelaka eka vona. U ta pfula mahlo ya vona leswaku va huma emunyameni va nghena eku vonakaleni, ni leswaku va huma eku fumeni ka Sathana va nghena eka Xikwembu. Loko va pfumela ka mina, va ta kuma ku rivaleriwa ka swidyoho, Kutani va ta averiwa ndzhaka exikarhi ka vahlawuriwa va Xikwembu. Hikokwalaho, wena Hosi Agripa, a ndzi alanga ku yingisa mahlori lawa yo huma etilweni. Ndzi sungurile hi va le Damaska ni va le Yerusalema, ndzi ya emahlweni etikweni hinkwaro ra Yudiya ni le ka Vamatiko, ndzi ri karhi ndzi va khongotela ku hundzuka va tlhelela eka Xikwembu, kutani va tirha mintirho leyi fambelanaka ni ku hundzuka ka vona. Hi tona timhaka leti Vayuda va ndzi khomeleke tona etempeleni va ringeta ku ndzi dlaya. Kambe ndzi pfuniwile hi Xikwembu ku fikela siku ra namuntlha, kutani sweswi ndzi yimile kwala ndzi ri karhi ndzi humesa vumbhoni eka lavatsongo ni ka lavakulu. A ndzi vuli timhaka tin'wana, loko ti nga ri leti Muxe ni vaprofeta va nga vula leswaku ti ta humelela, hileswaku Mesiya u ta twisiwa ku vaviseka, nileswaku Hikuva munhu wo rhanga loyi a nga ta pfuka eku feni u ta tivisa ku vonakala eka tiko leri ni ka vamatiko. Pawulo a ha ku a ha tihlamuselela hi timhaka teto, Festo a tlakusa rito a ku, Wa hlanya, Pawulo! Vutivi lebyikulu bya wena bya ku hlanyisa. Pawulo a ku, A ndzi hlanyi, wena Festo la chavisekaka, kambe marito lawa ndzi ma vulaka i marito ya ntiyiso, marito lama twalaka. Hosi yi tiva swinene timhaka leti, kutani ndzi ti vula emahlweni ka yona ndzi nga chavi nchumu. A ndzi kholwi leswaku ni yin'we ya tona yi nga va yi fihleriwe hosi, hikuva a ti humelelanga exihundleni. We hosi Agripa, xana u pfumela vaprofeta xana? Ndza swi tiva leswaku wa va pfumela. Agripa a ku ka Pawulo, U ringeta ku ndzi khongotela hi nkarhinyana wu nga ri wungani leswaku ndzi hanya Xikreste? Pawulo a ku, Hambiloko nkarhi wu komile, hambiloko wu lehile, ndzi khongela Xikwembu leswaku ku nga vi wena ntsena kambe na hinkwavo lava va ndzi yingisaka namuntlha, mi va tanihi mina, ehandle ka tiketana leti. Kavaloko hosi yi suka yi yima, na yena Festo, swin'we na Bernike ni lava tshameke na vona va suka va yima. Kutani loko va humile, va byelana va ku, Munhu loyi a nga endlanga nchumu lowu faneriwaka hi rifu kumbe khotso, Kutani Agripa a ku ka Festo, Munhu loyi, loko wonge a nga kombelanga ku avanyisiwa hi Khezari, a a ta tshunxiwa.